Nde titoikaransa ase twagire ng'a eshida ya gusii na abagambi. To a greater extent abagambi nabo baturetire down buna abanainchi ba gusii. Naende nete abagambi mwensi pi ase more montegerere. Mwesi pi baria mokora evidio eye, share it to abagaambi abwo, batumere bonsi pi evidio eye barore, because rero ndero. Omogusii, omosacha na omokungu bare very hard working. Sikuizi mpaka abasubati baito baikire ase bagokora ki? Bakogacha mpaka chinyomba. Omosubati akorenta ekiombe. onyora akabesa korwao ogure amabati ogacha. Omogaka orete emete enyomba tereti? Ere nomosubati oyio oyio onye onyeoma onyerenda. Ntebi naki batari koacha chinyomba? Abanto ba Gusii bare very hardworking. Kwa mogobe ore bono eproblem eye ekorwa ere, ebiongozi.

Naende rigia omwana oo bono iga ore emiaka ikomi, gose isita, omobore ng'a yakorusia amache, agokora ki? Oroche rore rore rore. Meaning ng'a ntoranyora bado a serious change erarete the social amenities next to the people. Ntoranyora leader ekaranse inche ya- yatebire naki? No. Just like it happens in central Kenya, buna nigo ase nokorekana chinsemo chinde chiabogere, na intwe tiga buna gusii iga tonyore amache agochanka. Ndete mbae example iga, you know, we have to be very serious. As we speak today, siku hizi buna chigasi takaiyo, omonto agosoma, ogende esukuru, takonyora gasi. Omonto oyio oyio omwana oyio, yabidi onde ogende epikipiki. Baria baikire form four mbaroche ng'a oyo okorenta university taranyora gasi. Inki akore? Epikipiki akoenda. Nabo bagoika form two, form three, form four, bagenda kogenda chipikipiki because it is the most. easily available source of employment. Kere bagenda kogenda epigipigi, abande bagenda Nairobi chiindustry eria gokora chigasi. Abasubati siku hizi bagosoka bagosiberia chianga chitaoni, bagosiberia abanto banyore ebesa batomaka. Abande bachire Saudi Arabia, abande Qatar. Kwama onyora ng'a omogaka oite seventy five years and above are bieka ekenyoro ime, omong'ina oyo seventy five years are bieka ekenyoro ime. Honestly speaking iga, mogochiera omong'ina eroche, abachukuru abande pi pi bakoa nibakore chifamiri chiabo, sikuizi abana bande bago tokonyuoma mapema, komonyora omonto ochiire Nairobi korigeria ki? Efamiri yaye. Abana bande chitaoni bamenyete, ekogera goika berigeri, komonyora omong'ina, biekore ekenyoro. Ndiagocha buya amache okonywa korwa roche maate mpaka moe nyomba. Ndiagocha nyore amache aria. Ng'aiya omogongo ore, abageni ba kare bakanyorire abana ang'e fifteen, thirteen, baba babwate abana kumi na tatu. Abageni buna abwo ng'ai bakorusia emegongo yogochira roche? Where do they get the energy yogochia koyia amache korwa roche? Gose intwe tobwate oroche oronene sana rwa ogogucha.

Nonya nkorwa ande example, kero ogacha naro agoro gwetangi, amache naro, akorache oo once in a while I think so. Onde oborie abanto mbarenge babwate amache aywo chinsoro, you'll be surprised, abake sana. The rest of the people mpaka abamo etangi na etangi, nigo bakogenda roche. Because the leaders have not put the right infrastructure, chi'ogokonya abanto banyore amache chinka chiabo.

Inero gusii toganetigwe korwa ase ebiongozi biaito. Genda chisukuru chiaito bono echia ECD, gose even the normal schools. Our schools are in a poor condition, very poor condition. Bono iga moroche esukuru ya abataka abande juzi, ebwate amaomo, amaomo ladies and gentlemen. Erochi kogwa, naende okoomwa enyaanya koomwa. MCA nero, MP nero. Eseneta nero, egavana nero, e women rep nero, bagochia empowerment programs kera rituko, lakini ng'a onde taiyo onya koimagine ng'a schools chia gusii nchibete koba done. Chiombe chinde echi chibwate chibesa chinyinge kobabua, chikogacha chisukuru chikora omonto akogacha esukuru korwa zero to the last part pi. Onye agachwa ekaboka chi dom kera egento esukuru engima naende teri koira ng'a chibesa chinyinge why is it that it is not possible sukuru gose inche riko agachwa why is it that is not possible our MPs not to build why is it not possible for them to build schools just like other people ntori bange kobua abanto bande Kenya eye.

Echio akogenda, nero abana baria bande abanene bakogenda, nere abanto abanene bakoenda. Mpaka bono iga as we speak, abana mbororo bagoita chanzu echi chia esukuru. Honestly speaking, our leaders in the Gusii region, you have to wake up. Juzi Simbarati nase agakwana egento eteka ngo, ki ekemo gioka? Atebete ng'a.

Korwa abwo denomination yakorwa matiang'i amanye kobwatera oo. But in the mean time, onye motagete koba safe, work. I don't want to focus on peace chia UDA, but baria bare next to matiang'i baria ba one term, goika mpaka one mpaka bakore egasi.

chinyinge chibesa ababwate ibakwana right left and centre kai chibesa echi chikoru oboibi ende okogete kabisa okorangeria abanto bache koragera bogo ng'a kwagachire enyomba barabwo babwate amaomo bamanyete ime abana babo baisaririre barenge chinka mbabwati school fees it's a shame barongo barongo MP go work go work. Ground nkeri kiya, inwe kanya ogochukana nambase matiang'i, muri gokora egasi ground. Tiamanyeti ng'a matiang'i amanyire because of egasi, anchire because of egasi. The moment togoikera ase tochia goaka echikura, intwe gwakerwa omonto okorete egasi, tari monto.